Men sana sorag berjek. Näme üçin maňa halypa diýýär? Men iň şony ýerlikli görmeýän sözüm-de şol. Men hem şeýle.
Ýöne näme üçin diýýäň ýa güljek bolup diýýäňmi? Ýok, seret.
Köp sandyda zatda-da soraýarlar-a, halypaň kim diýene. Ondan bir döwür men halypam ýok diýip gezdim. Halypam ýok. Elimden tutup hiç kim öwredenok. Özüm şeýle görüp-görüp, diňläp-diňläp, şeýdip öwrendim diýip aýdýardym hemişe. Soňam pikir etdim. Şol el eliňden tutmasa-da, eýt-beýt diýmese-de, sen bir ýerinden bir zat öwrenen bolsaň, gaýybana bolsa-da, belki şony halypa diýip bolýandyr diýip pikir etdim. Onuň Ondan şeýle bolsa, onda eee, adamlar bardy, men şolary hemişe yzarlaýardym, gowy görýärdim, diňleýärdim we gerek käbir ýagdaýda şolary gaýybana halypa tutunýardyň. Hawa, öýkünýärdim hem käte şolara. Hatda. Ondan şolaň içinde senem bada. Bir görseň meni ýanyňda has köp bolup durmy? Şoda ol hamala diýersiň. 10 ýyllap bilişdik. 10 ýyl hawa, men ýa ýolda pikirlenýän, näçe ýyllap işleşdik. käk diýsem on ýylla. Ondan ýöne e, sapaga barmasaň hem ýanyňda gezip ýörseň öz özünden öwrenip berýäňde. Hmm. Tejribäň meňkiden köp. Özüň mekdep görün. Şoň üçin men pikir etdim. Onda ne hil mekdep?
Hmm. Ona kofe alaýyn, gürleşeris ýöne şondan geldi pikir. Ýoga bägülem men halypam diýdim, kän zat öwrendim diýdim.

Şeyden.
Kofe koç. Koç mu ne? Bilýän go koç, koşup koýer diýjek bolup, koç koçup koý. Men şunu bara. Şaýda goýaýyn. Awa. Bir gezek ol gülýäse, a bir okap otur diýär, ýöne gülkiň tutýar. Yssylaýasa. Tomsuň güni. Asyl gülögä men. Özem bara sen şonu gülübem yzyň düzetmelirim öýdüň okda bara. Meň üstüme atyp çyk. Ustada goýsaň dökülmez la.
Bir zat edäýmäýin diýip, şony edýän, menem şuny dökäýmäýin diýip, dökerin öýdýän şu kofeni. Pikirlenmeli, erbet pikirlenmeli däl, gowy pikirlenmeli şony. Indi men şuny dökemok diýjek däl kofe. Ýatdan çykar şuny. Dökülip geçsin şu. Ýaňy meň üstüme ataýýaň diýýäň-ä, şon şony ýatlaýan. Indi näçe wagt bäri ýazaly ýazaly diýip ýörse seň bilen. Oň birinji sebäbi Ilki bilen-ä şu gepleşigi ýazmaly bolsa, hemişe bir kiçijek bir walneniýe bar-da, alada bar. Nähili bolarka?
Hawa, nähili, näme gürleşerkäm diýýän bolmanda. Taýynlanýaň. Şo tarapdan men arkaýyn seň bilen. We ýaňky özüň diýdiň-dä, şu meň üstüme atýaň diýýäň-ä. Seň bilen mikrofonyň başyna baramda hemişe özümi höwes bilen ikinji nomere geçirýärdim. Näme üçin? Sebäbi bilýän-de seni alyp çykjagyny. Bir gezek ýadyňa düşýärmi saýlanan aýdymlary açamyzda näçinji ýylka, iki müň dokuzynjy ýyl ýalňyşmasam. Munuň täze gepleşigi açylsa-da näçe adam başynda bolýar-da bir üstünde onuň Gunça alyp otyr sms-leri pultda Jennet otyrdym men. Seniň şonda aljyrap hem begenip gelýän seslere Indi bolsa Parahat Amandurdyýewiň ýaýlymyny aýdyma goýberýäs diýdim, bilýäňmi şony? Ýok, ony men bilemok, ony maňa sen aýdýaň. Men bar-a, köplenç şuny ýaly ýalňyşlarymy özüm bilemok. Indi seret, ýaňky seň bilen şu gepleşik ýazmak birinjiden-ä neobyçna. Sebäbi hemişe bile gepleşik alyp baryp otyrys. Indi kak bu men şun senden intervýu alýan. Mhm. Ýöne şu interwýu diýip hasap etmäli, şun ýoldaş dälde gümür ýamyr diýip hasap edeli. Bäli. Haçandan bäri gümür ýamyr hem edilen. Hawa, gümür ýamyr şi.
Ondan mhm. bir sebäbe senden interwýu alman kimden alaýyn? Mhm. Ikinji sebäbem meni senden soraýarlarmy? Meň baran ýerimde şu Bägülem bar-a şoňam sesi ýaman gowy-da. Diňe seni soraýarlar baran ýerimde. Hawa soraýarlar Goçmyrat Bägül, Goçmyrat Bägül şu wagt TikTok-da-da sahypalarda, Instagram-da-da. Aýna şu goşgyňyz meň toýumda goýlupdy, gelnaljymda. A biz şoň ýaýranam bilemzok. Kim ýaýratdyka şolary? Aý bilemok. Aý Jeren ýalylar alyp özleri diňlejek bolup. Meň özümde ýok goşgulary soraýarlar. Şeýle goşgy bar diýýär. Ondan-mundan çyk. ýa. Ýöne gowy zat şol. Gowy, hawa.
Ýöne men bir zada gynanýan Goçmyrat. Indi baryp 21 ýyl la bolup işläp ýöremde Owaza 18 ýyl, ondan öň Watan radiýada. Welin şol arhiwleň özümde ýoklugy. Şoň bolsa bir on göterimi, on prosenti bar. Alaý baryp dursuň-a işe. Bar arhiwde, ýöne şony Agyr edinme. Almalydyr öýdüňak.
Hawa şol. Yo menem şeýle. Men mende mende de ýokdy hä. Ondan sorap başladylar menden. Ýokmy goşgulaň, hekaýalaň. Il üçin sorap alyp başladyň. Hawa. Onda soraýar welin bir hili. Aý birde ýok diýen, ikide ýok diýen soň bir hili ýaltanýan ýaly görünýär. Soň ondan aý bolýalaý diýip, şondan soň sorap alyp ondan göçürip berip başladym. Ýöne işde bar arhiwler. Biz Owaz iki müň ýedide açylan bolsa şu iki müň sekiziň başlaryna zadyna poemalary berýärdik ýazyjylaň, şahyrlaň poemalaryny. Şony Kerem Gurbannepesowyň Gumdan tapylan ýürek poemasy bar-da, uruş bilen bagly, uruş ýyllary bilen bagly. Şony soraýar ögün biri şol Gumdan tapylan ýürek poemaňyz şo döwürde gidenini bilýär ýöne mende ýok-da şol, arhiwde bardyram. Bardyr, bardyr onuň. Ýöne häzir Halk goýanmaz ony onu. täzeden okasaň gowy bolmagy mümkin. Indi Çöl bara bolma ýa belli däl şol.
Belli däl. Menem göwnüme öňki okan goşgulammy kän diňlemegi halamaýan. Ýöne adamlaň gözi bilen seredeňde şolaram gowy. Belki ol biziň azajyk öz wkusymyzyň üýtgäp ýa öz okaýyş manýeramyzyň üýtgäp ony gowşak hasap edýän bolmagymyz mümkin häzir has gowy okaýjak ýaly. Ýöne Goçmyrat şol iki müň bäş, alty, ýedinji ýyllardaky efire berlen sesleri men şu wagt özüm bermezdim şol sesleri. Çagajyk. Öz sesiňmi? Öz sesimi.
Mergen Annamhomedow bilen Kän gepleşikler okaýadyk-da Watan radioda welin Mergen-ä o wagt, şo wagtam Mergen-ä Watana çykýa, Watan radioda gepleýä, oň-a sesi bir hemme zada gelşip dur. Şoň gapdalynam okadyp durlar diýen men Men şu wagt Görýäň, görýäň, sen Näme üçin şony şeýtdilerkä diýip Seň göwnüňe şo şeýle.
Men hem öňki şo okalan zatlar bar-a birhili, e şu zatlaram gidipdir diýän. Ýöne o biziň göwnümize şeýle. Halk üçin gowudyr diýýäňmi? Halk üçinem şony berýän adam üçinem normalny şol. Hmm. Sen öz tarapyňdan seredýäňde, öz özüň yzarlaýaň sen ösüşi. A tomaşaçy üçin kän oň tapawudy ýok. Onsoň arada işe bardym welin, indi baryp üç ýyl, bäş ýyl geçen irki goşgularam gelýär-de welin, meň üçin şol iň sesiň gowy wagty haçan eken? Ýigrimi bäş, otuz ýaş aralykdaky okan hmm. wagtlam özüme ýarady sesim. Hmm. Işgärler aýdýar, şo döwürlerem diýýär, biz gowy görüp diňleýärdik diýýär, başga adamlaram welin, men özüm çaga hasap edýän sesimi. Ýöne gidipdir şol. Ýöne şo ýa şo. Şo şeýle ýaly görünýär ýok. Ýöne men seň sesiň diňlämde-de şeýle inçe sesiň bir hili. Başgaça, hawa, başgaça gürleýän ekenim. Ýöne şol ýaş sesde şu wagtky ýok bir zadam bar. Bir e, näme bar diýin, bir has sadalyk barmy? Has bir o ynanjaňlyk Ba bir zat bar şo taýda. Indi Goçmyrat adamlaň bize iň köp berýän soragy bar. Şol ýadyňa düşýämi? Bir gezek sen ikimiz indi pikirlenşip ýazdyk esasy ideýanam sen berdiň. Ine ýaýratda halka telefonlara da ýaýrady. Sen meni söýýäňmi? Hawa. Näme üçin? Ondan sen owadan. Hawa. Ýene şon ýalak bir nemämiz bardy. Hawa. Indi şo döwürler şony okadykda soňam ýitirdikmi, bir zat bolup, men şony iki müň on ýedi-on sekizde täzeden okadym. Öňüni biri ýazýar, şony soraýarlar, soraýarlar. Men öňküni tapman, soňkyny goýdum-da. Bir şey diýýär, siziň diýýär, öňki okanyňyz has ynandyryjy diýýär. Ýene şo gürrüň-de. Ýok, ýene şo gürrüňe barýar-da. Ýogsa meň üçin şol bir hili ýuwanyrak, ýuwanyrak ýaly başdaky.
Hawa.
Ýöne. Soň agrasrak okadyň-a, hä? Hawa. Soň meň üçin soňky gowy bir hili, eýýäm. Ha o döwür onda şol has ýürekden ýaş bolup okalan Şol bolmaly. şu ýene-de şu nämä barýar-da ýasamalyk Duýgy näçe az ýitdirýän bolsa bolaýmasyn, hawa, Goçmyrat?
ýasamalyk az bolsa we iskrennost näçe güýçli bolsa, ondan käbir tehniçeskiý seň sesiň inçeligi ýa käbir ýerde e, diksiýaň gowy dälligi eýýäm ikinji plana geçýär. Düşýäňmi? Şol esasy alyp baryjy artist ideýan zadyna ynanmaly la nemede goçmyrat halypamyz juma ýazmyradow bar ýatan ýeri ýagty bolsun şu derejelere ýetmegimiziň bir gyrasynda şol adamyň uly zähmeti bar ilki işe gelemde meň sesimi ogulbagt çaryýewa barlady O wagtam olar ýaşy uly bolansoň, olaň okaýan tekstlary kirilitsadady. Ýaňky teksti öňümde goýdy. Öz otagy bar eken. Goýdy-da, okap ber diýdi. Bir abzas ýaly ýarty listini okadym. Okap bilýäňmi diýdi. Menem hawa diýdim. Kirilitsada elipbiýa meň üçin deň. Okadym. Gowy, gowam diýmedi, erbedem diýmedi. Diňe boljak diýdi. Ondan soňam, aý garaz şeýdip, ýuwaşlyk bilen, Watan Radioň Ylham bölüminde redaktor bolup işe başladym. Soň ýuwaşlyk bilen alyp baryjy ýetmezlik zat sebäplem o ýok, bu ýok diýip şeýdip gyrasyndan girip başladyk-da şu gepleşik alyp bar, şu konsert alyp bar, şeýdip başlandy ýaly eken. Öz-özünden.
Hawa.
Bar sesiň barlap gör. O wagtam bar, kompýuterde ýaňy geçilen wagtyda lenta bar. Bir wagtky plýonkalar bar. Şony elime berdi Aknabat Alyýewa. Jahan ýaňyny alyp barýan. Onuň şeýdip şony barladylar, normalny gowy diýdiler. Gaty öwenoklarym, gaty kiçeldenoklarym. Ol bolmalysam şeýle-de. Meni ilkinji göni ýaýlyma salan adam hakynda aýdasym gelýär. Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Gurbanow, Aşyr däde. Watannama gepleşigini alyp barýar, Gülälek Akmyradowa bir sebäp bilen gelibilemok diýipdir. Menem şo wagt goýberiş bölümine tekst eltdim. Oňam redaktor Muhammetmyrat Kömekow, şahyr, neme aýdymyňam awtory lukman gyz diýen aýdymyň awtory ada gülälek ýok bägül salmasak bolanok diýdiler ondan olam hany gel ýanyma diýdi goşgy bar dört bäş sany şo wagtam göroglyň öýleniş şahasynda aga ýunusyň sözleri bar olam dessana powest neme eposa hany gel okap gör diýip şol göni ýaýlyma girişimiz iki gat gapy iki üç gat aýna garaňky jaý Aşyr dädäňem gapdalyndan maňa goldaw bermegi, şony okap çykdym, alyp bardym. Indi gaýdyp barýan öňki dom radio bar. Allaýedan gidip barýan, aýagym şeýle ýere basýan welin, ýeri duýanok-a. Men asmana uçup-uçup ýere düşen ýaly. Men pikir edýärdim, göni ýaýlyma girýän adamlar hökman Alla golaý adamlardyr öýdüp pikir edýärdim. Ýönekeý adam ota girmelidäldir öýdüp pikir edýärdim. Şon ýaly duýgular bolup geçdi. Ony Gülälek Akmyradowa, Aşyr däde, Aşyr Gurbanow, Gülşat Meňliýewa gaty köp. Ondan soň ýaňky Aýazjemal Annaýewa bardy, bölüm müdirimiz. Olaram gaty işe gönükdirdiler. Juma Ýazmyradowyň men Türkmenistanyň halk artisti eline bardym-a. Onda-da bir oýun ýazyldy-da, Garry kempir bolmaly welin, şony çagyran aktrisa-da gelmedi. Menem şo taýda bir gyzjagazyň e, nemesini roljagaz bar, şony okadym welin, indi gahar gelýär-de, ýaşuly adam-da minnidi, garryny kimi tapaýyn diýip. Öň ol Göroglyny ýazanda, Akja Jumadurdyýewany ýazanda, bir otly çöp dişledipdirmi, barmagyny dişledipdirmi, dişiň ýok ýa. Aýna ýuwaşlyk barynda, Juma Ýazmyrat diýdim. Şoň diýdim, men diýdim, ýerine ýetiräýin diýdim ol. Sen on o zatlar olara diýmegem gorkunç aslynda. Sen diýdi, diýýän zadyň näme diýdi. Nädip sen diýdi, ýumruk ýaly bolup şony oýnajak diýip. Soň han gel bärik diýip. Sen 18-20 ýaşyňda.
Hawa. Aha. Ondan hem ýyrakmy ýa? 18-de 19-dyr bolsa. Aha. Aý on soň bara.
Bardyk. Han onda diýdi, külbigäňi dişle diýdi. Aha.
Gaýyş edip küliýegäni dişläp, dört-bäş sanak söz garry dişi ýok garryň roluny oýnatdym. Aha.
Eşitdim men şony. Hawa, şony. Diňläp gördüm, aha.
Soňundan
bu bara halypalaň ýanyna diýipdir, bu gyzdan bir zat çykjak diýip. Aý, indi soň wagtyň gelmegi bilen soraşyp, zat edip, umuman, maşgala gatnaşyklaryna-da tanyş bolup çykdy. Hä, pylanyň gyzymy, agtygymy diýen ýalak. Umuman, birek-birege hasam bir hili hormat artdy-da şol adamyň. Bir oýun goýsa çagyrýa. Menem hezil edip barýan. Ine, pylan rol. Ýöne bara, näme, bir giden teatrdan artist çagyrýa. Döwlet Annageldiýew, Mergen Annamuhammedow, başga-da bir topar radiýanyň alyp baryjy diktorlary bar. Şolaryň içinde bir gygyryýat-da. Indi gelmeýän diýýädim. Oýun gutarýar welin, balajygym, indiki dördünji gün ýene bardyr roljagazyň hany plan oýunda. Onuň içimden, hä, bu göwni ýetmese muny diýmezdi diýýädik. Aý şeýdip ondan şu tä bir dünýeden gaýdýança işledi-de radioda. Şo näme oýun oýnasa ýadyndan çykaranokdy, meni gözläp gelýärdi. Han Bägül nirede diýip. Hawa, şeýdip gaty üýtgeşik kän zatlar öwretdi. Ol adam.
Owaza nädip geçdiň?
Taryh diýeýinmi? Hmm. Eee, iki müň ýedinji ýylyň üçünji oktýabrynda Gahryman Arkadagymyzyň öz hut howandarlygynda Owaz radioýaýlymy açyldy. Indi o günem Watan radiosynda işleýäs. Bir Taýýarlanýadylar bir kanal açylýar aja her kim her kanaldan adam ýygnap taýýarlaýadylar bäş alty aý öňünden otak baryp işlener öýdüp pikir edemzok biziň şol öňki başlygymyz bar şadurdy alowow şol çagyrýar diýdiler onsoň şadurdy ataýewiçiň kabinetine bardyk şonda e, bildiriş ýazan ekenler Owaz radio ýaýlym. Men bil, şonda bildim, radionyň owaz bolýanyny. Şuny okamaly diýip. Aldym, studiýa bardym. Bardymda Mehriban ýerleşler täze radio ýaýlym açyldy. Owaz radio ýaýlymy bir radio ýaýlym üç dilde, türkmen, rus we iňlis dillerinde habarlary şeýle-de aýdym-sazlary 24 sagadyň dowamynda size ýetirer diýen ýaly bir, bir ýarym minutlyk bildiriş okaldy. Şony okap kabinetime geldim welin, Atajan Orazmyradow diýip bir halypa žurnalistimiz bar. Şol radiony şeýdip dörüp, ýaňky owazy açyp otyr. Eýýäm ýaýlyma gidip dur. Ýarym sagat tolkuny gözleýär. Tolkuny gözleýär. Men şeýdip seretdim. Meň sesim aýlanyp dur, gutarýar, ýene meň sesim aýlanýar. Ony wiý, eýýäm beräýipdirlermi muny diýdim. Hawa. Ana wagt geçenok, agşam şuň açylandygy hakynda seslenmäni Watan habarlary gepleşigine bermeli diýdiler. Muny şeýdip geýnip baryp Watan habarlary gepleşigine çykyş etdik. Şondan soňam ilkinji ses şu gyzyň sesi bilen Owaz radioýaýlym açyldy. Indi şu kanalda düşüp işlemeli. geplemeli diýipdirler. Ynha.
Ondan öň hiç hili o hakda gürrüň ýok. Ondan öň bilemok, diňe şolaň har turup işleýänini görýän, ýöne men şoň içinde işlärin öýdemok. Sebäbi men üç ýyl bäri Watan radiýasynda hem alypbarjy, hem redaktor, hemme zatlary edip, halypalaň arasynda hezil edip iş öwrenip ýörün. Kelläme degelenok. Onsoň gaty görjek boldular. Şu gürrüňleri menem bilemak-da, ýaman gyzyklanç. Nirden barýanyny bilemak. Men kän gürläp duramok däli. Gaty gowy bar a men.
Taryh gerek. Hawa.
Hemişe kamerasyz bolýan gürrüňler şu açy. Hormatly tomaşaçylar, Bägül bilen gürleşmek, işleşmek, ýöne diňläp oturmagam şuny ýaly gyzykly. Onnoň gaty görjek boldular. Indi o wagtam sen başga kanal açylsa işden çykaňokda arza bilen perewod bilen geçýäňdä. Menem onnoň arzamy ýazamda gaty görjek boldular halypalar hemmesi ýazyjy şahyrlar žurnalistler. Onuň Atajan Orazmyradow diýen adam bir döwrebaplyga ýykgyn edýär-de. Bägül diýdi. Şu wagt diýdi, şeýdip diýdi, işlemeli, geçmeli diýip durkalar diýdi, diňle-de geç diýdi. Iň soňy wagt geler diýdi, sen taryha girersiň diýdi. Menem nädip girmeli taryha diýdim. Owaz radioýaýlymy Bägüliň sesi bilen açyldy diýip adamlar seni ýatlarlar diýdi. Menem onda-da gidesim gelenok-a, ýaňky bir hilek öýüňi taşlap başga bir ýere gitmeli ýalak-da. Ondan aý ýaşulylara-da çaý berip, indi sen gitjek bolýaňmy diýip, ondan soň Juma Ýazmyradow indi bir aýagym Owazda, bir aýagym Watanda. Şolary bir hile neme etmejek bolýan, ondan Juma Ýazmyradowam saklady-da, ýüzüme alaryldy. Biziň inçimiz diýdi, mekdep, institut-a biz diýdi. Indi bara şulara şeýle bir erbet bolýanda hem işleýän. Men diýdim, bärigem ýeterin diýdim, halypa diýdim. Näme oýnuňyz bolsa, men diýdim, kömekleşerin diýsem, aý kän ýüzlerine urup gezdiler menden. Salama barýan iki günüň biri bolýan. Şeýdip bir hil alarylýarlar-da, beresleri gelenok-da. Onsoň Owaz radioýaýlymam şo wagt 2007-de açyldy. Gije-gündiz işleýärse, Iki müň sekiziň başyna-da sen geldiň-dä. Ýöne paýhas sen alyp barýardyň, giç ýaş azada çykýardyň. Hawa, Altyn Asyrda. Onsoň Talyp kaňam aýdym zat aýdýardyň-a sen, hindi aýdym. Hawa, aýdym, baş goşulmadyk zat ýok. Diýjek bolýanym, Goçmyrat gelýär diýdiler. Menem, Radioň öz dili bar. Telewideniýede işleýän adamlaň, radioda işleýän adamlaň telewideniýäni alyp çykýanlary bolýar. Ýöne telewideniýeden radioa gelip, alyp çykyp bilmän, işläp bilmän giden adamlar bar. Sebäbi telewideniýe keşp bilen, ýaňky emosiýa bilen, mimika bilen ýapylýar-da. Hawa, hawa. Onda menem telewideniýede işläp ýör, radioda nädip alyp baryjy boljakka diýdim sen barada. Şeýlemi?
Hawa.
Sebäbi göz öňüme getiremok. Men o wagt ony pikir etmändirin. Meni Mekan çagyrdy-da. Olam nähili sebäp bolýar? täze ýyla bir e, radio oýun goýulýar. Hawa, dessan goýduk.
Bakenowa ýazdy. Hawa, Gunça ýazýar onam. Kiçijek, gysgajyk rol. Hawa, bilýän şony sen, sesiň bar. Soňam sen sesiň diýdi, erbet gelişjek däl eken radio diýdi. Ýumşak geldi-de.
Hawa, ondan boş wagtyň geläý diýdi. Hmm. Boldy, şeýdip ondan Owala baryp başladym-da. Gelibem bar, o wagt iki wagtyna göni ýaýlymda isle gidýär. Hawa. Diňe söýgülerem göni gidýär. Hemme zat ýetişip bolanok-a sebäbi alty, ýedi sagat göni efir sowýan wagtlarymyz bolýat-da. Indi sen göni efire dogry çykýaň, giç ýagşa, säheri salama, ýöne radioň atmosferasy başga. Men öňem aýtdym şuny, ýöne köpçülikde aýtmadyk bolmagym mümkin. Men baramda maňa esasy maslahatlaryň birini beren Maral Çaryýewa. Ýaňky edil şu diýýän temaňda köşeş diýdi, ýuwaş diýdi. Telewideniýe başga diýdi. Telewideniýe o üç-dört metr aňyrda durýar kamera diýdik. Sen şoňa gürleýäň diýdi. Bärde ine mikrofon şu taýda dur-a. Şoňa gürleýär.
Şulam diýdi, göni adamlaryň gulagy diýip hasap et diýdi. Muňa gygyryp gürleme diýdi. Seni eşitdirjegem bolma, ýüzüňem görkezmeliler. Hakyky, hawa.
Hä, dogry, dogrudanam. Hemme zady ses bile bermeliler. Alyp dur-a olam.
Ondan şondan soňundan badymy peseltdim-de. Indi seret, gumur ýamyr gaty gowy gidip dur şu wagt. Näme üçin diýen häli bir diýjek bolan zadymy diýip bilmedim. Ýazgyň başynda diýjekdim şony. Diýýäni?
Soraýarlar diýýäni adamlar. Ha. Bir gezek Arçmana bardyk. Maýsa barmy ýanyňda? Maýsa bar ýanymda.
Ondan aňyrda bir dynç alyp ýören daýzalar bar eken. Sen Goçmyratmy? diýdi owazdaky, diýdi. Menem salowmaleýkim, hawa diýdim. Ýanyňdakam Bägülmi? diýýä. Şo derejede adamlaň ornapdyr-da, hawa, Goçmyrat, Bägül, Bägül, Goçmyrat. Ýok, ony özüňem aýdýardyň-a, taksi tutdum. Goçmyrat senmi? Bägüle salam aýtdy. Onnoň Akja bardym, näme, himçistge, ony-da aýdyp beripdiň-a. Salam, salam, hawa, Goçmyratmy sen? diýdi. Menem hawa diýdim. Menem bägül diýdi. Hä, bolýar diýdi. Näme diýýän ýa? Hawa, meň ýoldaşymyň adam Goçmyrat diýdi. Ondan diýýä, radioda diýýä şu bägül bilen gürläp başlaýaňyz welin, hala ikiňiz ýene başladyňyz diýýäler diýýä. Sesimi çykarman aýtdym diýýäňmi? Hawa. Kän şon ýalak, gaty kän soraýarlar. Ony häli ýatlyjak bolýan. Türkmen howa ýollaryda samolýoda bir seslen. Nor 89. Hawa, hawa. BTS-de.
Hawa. Onda samolýotda da bir 10 ýyla gitdi, onam Guwanç okatdy. Onam Döwlet anna geldi bara maňa bellik edýär-de. Men ony her hil wariantda okadym welin, azymly okanym goýupdyr-da Guwanjam. Gadagandyr diýipsiň, näme diýipsiň ýumşaga. Menem, aý, awtootwetçik azajyk ýumşak, meň sesim asyl ýumşag-a birhili kän. Azym ýok sesimde. Onsoň men azym okaşanok goýupdyr-da diýsem, aý onnoň, ýöne apteklerde bolmaly, awtootwetçiklerde köpsünde. Maryň apteklary üçinem okadypdylar. Ýene bellemeli iň uly awtobus üçin okatdylar. Indi şu wagt awtobusda töleg kabul edildi diýip gidip dur. Onsoň näme pensioner karty töleg ýok diýýämi bar garaz şolar goýlupdyr heniz bäş ýyl ara gidýär. Ýene bir zat şu taýda aýdasym gelýär köpçülik bilýän däldir. Şu wagt barmy saňa garaşdym konserti?
Saňa garaşdym ýok. öň edýärdik.
Ýok bolsa onda indi aýtsaňam bolýa öýdýän.
Ol aslynda manysy diňleýjilerden gelýän wakalar bolmaly. Soň özüm ýazyp başlamaly boldum kyn boldy da. Şol ýetişmese diňleýjilerden waka gelmese ýa gyzykly bolmasa Bägüliň özi ýazýar şu saňa garaşsamam. O konserdem gaty gowy görýärdilerä. Gullukda diňleýän ýene diýilýän konsertlerden-de. O taýda bar adam ykballary hakynda o gelen haty alyp berip bolanok-a redaktirlap ýazmaly-a başyndan aýak. Oňa-da soň wagt bolmady hem gepleşikleri alyp baryp. Ýöne gaty kän adamyň ykbalyny saldyk, ýöne şoňam bir elli prosentini özümizden ýazýardyk-da. Sebäbi sen çeperleşdirmeli, ony ulaltmaly. Şahyrlardan haýsyny gowy görýäň, has tapawutlandyrýaň? Ilki goşgy okamazdan öň biz intek kitap diýen zada düşünmezden öň maşynlara münsek, Ýa ma aýdym diňleýäsä. A biz Atabaý Çargulyýewi çagalykdan kän diňledik. Saba Artykow, Akmuhammet Saparow, Kakam dagyň diňleýän aýdymlary. Indi Magtymgulyň goşgularyna döredilen aýdymlary diňleýäs, Öwezgeli Tekäýew aýdýar. Şo sözler aýdymda has güýçli täsir edýär-dä, onuň kitap, soň kitap okap başlaýaň-da. Indi diňleýän welin, Käwagt Magtymguldan soň goşgy okap bolmaýar diýýän özüm. Magtymguldan soň hakyky Kemine-de diýipdir-de Magtymguly diýýä hemme diýýä aýdar ýaly zatlary ýazypdyr diýýä. Bize diýýä diňe oň hoşasyny alaýmak galýaý, çöpläýmek diýýä. Ýöne oň bilenem çäklenmeli däl. Şeýle bir ýazylypdyr nusgawy edebiýatymyz, taryhymyz biziň gaty baý-da. Hemmesinde-de gerekli alar ýaly zat bar, ýöne ýigriminji asyra dolanmaly bolsa, birini alyp birini goýar ýaly däl. Atajan Annaberdiýew, Gara Seýitliýew, hemmesem gowy, Kerim Gurbannepes, şolaň Goçmyrat özboluşly ýoly bar, edebiýatda özboluşly ýol goýdy şolar. Şolaň içindenem alyp, sen birini goý diýseler, men Gurbannazar Ezizi goýaryn. Sebäbi ýyllar geçýär-ä. El-aýaksyz, merduwansyz bulduň göge galşy diýýär. Mämmet Seýidowam şeýle, gaty üýtgeşik şahyr. Oň şeýle bir bar-a, setirleri bar, Rubagy ýazmakda Mämmet Seýitden öňe geçen şahyr ýok. Bir goşgusynda bar, bir rubagysy bar-da, Düýn bir näkes geldi meniň ýanyma, Batanok oň birje sözi janyma. Men ony şeýle bir çeýnärdim welin, Degenok dişimi hapalanyma diýýär. Indi şulaň haýsy birini alyp, haýsy birini goýjak? Edebiýada şeýle bir gelen ýyldyrym ýaly bular. Hersem öz möhürini goýan. Käwagt ýöne oturan ýeriňden bir birki bent aýdýaň-a, şu birinji haýsy gelýär diliňe? Barmy şonuň ýaly goşgy? Ýa bir sesiňi nemetjek bolanda. Gurbannazar gelýärde, ýene-de şoda. Ýa-da Annasoltan Kekilowa bar. Bu goşgy edil goşgy haýsy gelýär? Gurbannazar. Haýsy mesele?
Şeýlemi? Şo gelýär.
Meň öňümde şeýle klasika öwrülip gidipdir-de şol. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýäde soňky güne çen seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Mende neme gelýär birinji? Gitme janym bagtymdan, gal diýsem ynanarmyň? Kakamyrat Rejep. Sen bu ömre ýagtyldan, aý diýsem ynanarmyň? Pyşyrdyň bagta perman, oňmanam seni görmän. Ah, sensiz bu ýürek, sal, sal diýsem ynanarmyň? Kakamyradyň döredijiligi üýtgeşik-ä, gaty bir hili, olam bir aýratyn neme bile geldi, öz ýoluny görkezdi. Aýdymam bolup dur. Çyn, men indi-indi görüp ýörün, öň bar-a meň üçin ýöne owadan goşgudy. Bir pikir bar eken, bir akyl bar eken içinde setirleriniň. Seýitmyrat. Indi bilip ýörün.
Gowy ýazýa.
Şeý diýýär-ä, meňzetme güýçli bolmaly diýýä, goşguda diýýä. Hökman bir diýýä. Aňyrda bir zat diýjek bolmaly, kapiýa ýene owadan sözler bolmaly, many bolmaly. Eger bagyt birine ýetmeýän bolsa, artykmaç bolmaly başga birinde diýýär. Şu wagt men birazajyk gynandyrýan zat bar, internet torlarynda, sosial torlarda hiç hili tanalmaýar. aýdym bolsa bolar ýa internet öz atlaryna şahyr diýip goýýarlar. Hmm. Aslynda şahyr diýen derejäň nämedigine düşünseler şol sözi dillerine almagada çekinerdiler. Özleri özlerine diýmezdiler. Halk ýazyjy bolup
Gezen adamlaň meň şahyr diýenini men eşitmedim. Nobatguly Rejepowyň, Atamyrat Atabaýewiň ýa bolmasa halk artistlaň, aýdymçylaň, men özüm halk artist diýenok şolar. Sebäbi olar halypa gören, olar auditoriýa gören, olar näme köp okan, köp gezen, hemme zat olaryň başyndan geçen. Şoň üçinem. Pes pälligem, ýokary derejede medeniýetem özlerinde bar şolaň. Maňa ýazýarlar, Men şahyr, meň bäş sany goşgym bar, okap beräýiň, kim siz? Pylany, men tanamok, gazýet žurnal, kitabyň çykdymy? Gazýet žurnala çykdymy? Ilki bilen gazýet žurnala çykmasa, radioda-da okalanokdy-da aslynda, şo taýda çykmaly. Indi şahyrlar bar-a, Gülşirin Hanowa bar, Aýgül Garaýewa bar, Ogultäç Oraztaganowa bar. Okap otyrkam ýigrimi-otuz goşgyň içinde iki sany, üç sany has bir ýüregime batsa, alyp şony işde alyp gaýdýan-da, soň TikTokda goýýan-a wagtym bolsa. Şolar bar-a, birje gezegem men goşgymy okaý diýenok Goçmyrat. Men şahyram diýenok şolar, diýmeýärem. Garaz gyzykly döwürdi. Begenýän şeýle bir döwürden ýaşanymyzamy? Hawa, şo döwürde işleşenimize, şunça işleň edilenine integem şu arhiwi galdyrsaň bar ya bu hekaýalar, bu goşgular, bu genefirler hakda geçip giden ýöne şeýle aýtjagymda. Ýöne men pikir edýän bu tworçeskiý tandemyň Sotrudniçestwaň hökman ýene-de ikinji seriýasam bolmaly.
Şeýlemi? Hawa, höwes bilen.